Мәскәү тирәсендә куркыныч бер маяк бар. Аның янына килгән һәркемне куркыныч итеп усал ишәк сәламли. Ишәкнең ни өчен бугаз ертып кычкырганын видеоның ахырында сөйләрмен, яме? Куркыныч маяк шушы була инде. Төгәлрәк әйтсәк, маяк үзе куркыныч түгел, аның иң югары ноктасында исә торган җилләр бик яман, диләр. Татар тотып, ягъни менеп карамый ышанмый. Әйдәгез, бергәләп меник. Маякның очына тәпиләгәндә кызык кына скульптуралар очрап куя. Әйтик, зур бер мәче Тау кәҗәсен күзәтә. Тау кәҗәсе бит инде бу, әйеме? Менә хаман мин әле менәм дә менәм. Менеп җитеп булмый. Менә анда инде сизелә. Җилләр катырак исә, чөнки биеккәрәк менә барам. Әле ярый бүген җылырак киенеп барыргамы? Тирә-як уч төбендәгедәй ачыла. Әллә ниләр күренә моннан. Җил, дөрестән дә, бик хәтәр. Нәрсә сөйләгәнем ишетелми дә. Баш өстеннән бер-бер артлы самолетлар очып үтә. Якында гына Шереметьево аэропорты чөнки. Колаклар катып беткәнче төшик тизрәк. Маяк белән янәшә басып тора. Менә шушындый күгәреп беткән корабль. Монда аның янына кереп тә була, менә карагыз, кешеләр керә. Без хәзер Мәскәү өлкәсендәге Мытищи шәһәре тирәсендә, ял базасында. Туристларны маяк белән генә шаккатырып булмас диптер, күрәсең, шушы иске паромны да китереп куйганнар. Менә монда аның күпере бар, менә шушы күпергә басып. Такталар да шундый яртылаш черегән. Менә мин Останкино манарасына менгәндә иң курыкканым телефон чуп китмәсен дип, менә шушы такта аралар арасыннан. Игътибар итегез, тәрәзәләре белән пластиковый. Каяндыр пластиковый тәрәзәләргә акча тапканнар. Шушы аркага карагач, беләсезме нәрсә искә төште? Мәңге үлмәс Санта-Барбара сериалы. Хәтерлисезме, анда менә шушыны бочыралар килеп чыга идек. Тан тан да тан. Резко Санта-Барбараның эченә кергә әле. Бәлки чыннан да бу порталдыр, һәм менә шушы тупсасы аркылы үтүгә чыннан да килеп чыгарсың Санта-Барбарага. Әйдә. Тагын нинди кызык-мызыкка юлыгырмын дип йөри торгач, Күгәреп беткән гөмбәләргә күзем төште. Тирә-якта шундый матурлык, бөтен нәрсәне тәртипкә китерәләр, бөтен нәрсә заманчаймы. Ләкин краскасы шыкыраеп каткан, инде безнең әти-әниләр мөгаен чорындагы кешеләр уйнап үскән мондый гөмбәләрне саклаганнар. Кечкенә генә зоопарк та бар монда. Менә бу җәнлекләр, сурикатлар белән мин яхшы таныш. Мәскәүдә Янотлар кафесына баргач, Олег исемле сурикат белән танышкан идем. Кулымда ятып, рәхәтләнгән иде хайван. Инде теге ишәккә әйләнеп кайтыйк. Аның янына бер көтү кәҗә халыктан әнә ничекләр итеп ризык сорый. Бөтен кешенең игътибары шул сакаллы малкайда, ә ишәккә бер тамчы игътибар юк. Шуңа көнләшүеннән ачыргаланып кычкыра башлады. Шул арада янына бер туташ килеп, кишер белән сыйлый башлады үзен. Менә сиңа мал, кешегә генә түгел, һәр җан иясенә дә ризык кына түгел, наз һәм җылы сүз кирәк.